Uh, Mr Farr, so Meilir Pritchard dwi ydy di uh, swyddog digidol uh, Menter Môn a dwi'n gweithio ar y prosiectau Wi-Fi uh, yng Ngwynedd ag y Môn rwan. Uh, just rhannu hwn efo chi. Um, felly, 2018 mae Menter Môn yn gweithio hefo Cyngor Gwynedd i osod y, y Wi-Fi yma mewn trefi. Uh, dros y ddwy flynedd dwytha, mae rhiant fod yn gweithio fo'r trefi yng Ngwynedd. Um, a mae'n as wyth system wwan i fyny ag yn rhedeg yng Ngwynedd. Mae gennym ni uh, un wrthi'n cael ei osod yn Llangefni um, a cynlluniau ar gyfer o leia pedwar arall ar yr ynys hefyd. Um, lle, da ni wedi bod yn gweithio um, yn agos iawn efo'r arbenigwyr lleol, um, a Paul yn un ohonyn nhw, um, a'r cynghor a tref, y cyngor sir, uh, er mwyn ffendio'r trefi yma sydd yn addas ac yn uh, efo'r awch i fod eisiau gwneud rhywbeth hefo'r data yma hefyd. Lle. Um, wrth edrych ar y buddion o beth sy'n ar gael o'r system yma, um, un o'r pethau i'r rhestra postio sydd ar gael, lle pan mae'r defnyddwyr yn yn seinio fyny ddefnyddio'r wifi maen nhw yn rhoi dim manylion fel rhif ffôn a cyfeiriad e-bost. Um, a wedyn os dyn nhw'n caniatau, mi feda'r busnesau yn y dref yna wedyn ddefnyddio'r data yma i gysylltu hefo nhw efo cilchlythyrau a um, dda, rhyw fath o special offers teip o, o negeseuon ar gyfer y, y busnesau lle. Um, Un arall ydy hysbysebu, uh, felly pan maen nhw yn logio mewn i'r system, mi gawn nhw fatha splash screen yn codi, uh, mae'r busnesau lleol yn gallu rhoi uh, hysbyseb ar hwnna bod nhw efo rhyw um, cynnig arbennig, uh, neu bod yna newid mewn oriau agor, um, a bod nhw eisiau hysbysu bobl amdano fo. Mae yna mae yna gyfle yn fama i wneud hynny. Um, a mae rhai o'r trefi yn codi ychydig o, o bunnoedd ar y busnesau i hysbysebu. Dyma'r pres yma wedyn gallu cael ei ddefnyddio i redag y system Wi-Fi yn y, yn y dyfodol. Hyn. Um, ac un arall sydd uh, bydd gorau yn hyb i allan ohono fo ydy, da ni'n cael gwybod mwy amdano dwell time o bobl ar y stryd fawr. Um, os dyn nhw'n ymwelwyr neu bobl sy'n dod yn ôl, a jyst faint amser maen nhw yn ei, yn ei dreulio ar y stryd fawr lle, ac wedyn gobeithio yn gwario mwy o bres yn, yn yr economi lleol. Uh, just dangos maps ydyn i chi os, o Uh, so dyma nhw'r systemau sgynny ni. Mae hynna'n y glas um, sydd wedi cael ei gosod ganddo ni. Um, mae yna wyth yng Ngwynedd a mae'r un glas yn Llangefni wrthi'n cael ei osod rwan. Yr ei oren ydy rhei ar y funud sydd wedi cynllunio ar gyfer yr ynys um, yn, y, yn y flwyddyn nesaf. A wedyn mae yna un coch yn Gynarfon sydd yn system sydd wedi cael ei osod gan Telimat, cwmni o, o, um, o Chrab Arteifi. Um, ond da ni wedi cael uh, Caniatâd gin Cyngor Tre Gaernarfon i fabwysiadu'r data yma i mewn i'n system patrwm fel bod ni'n gallu defnyddio'r data yn lleol 'lly. So, ar hynny, ella mae drosglwyddiad drosodd i Paul iddo fo gael gwneud demo o'r system ar gyfer ni. Diolch, Eilir. Um, Ie, yeah, uh, na i wneud tamau, tamau bach mwy o um, cefndir i'r um, i be mae um, Meilir di mynd ar draws. So, os dwi'n just rhannu'r sgrin rwan. So, Ydy pawb yn medru weld hyn pan mae'n um, mae'n dod i fyny rwan. Ydy pawb yn weld hwnna? Map o Pwllheli? Oce. Okay. So, da ni jyst eisiau egluro un o, un o ddau o'r pethau cyn dangos i fyny'r um, y system patrwm. Mae hyn yn enghraifft o um, er, un o'r systemau ni yr un yn Bwllheli. Um, Dwi'n dwi gobeithio bod, bod pawb yn medru weld y lliw wahanol. So be mae hyn yn dangos i fyny ydy'r ardal lle mae pawb yn gael um, gwasanaeth Wi-Fi um, literally ar pob stryd, pob cornol. So maen nhw'n medru cerdded o fanna, whoops, uh, neu uh, maen nhw'n medru, dwi'n fel, maen nhw'n medru cerdded ar top, uh, reit top um, stryd fawr, reit i lawr at y maes ym Mhwllheli, a da ni'n medru weld pa um, access points maen nhw wedi defnyddio, yr, y spotin bach las yma. So, hon ydy'r adol. So, pan da ni'n siarad amdan dre um, a trefi clyfar, ar hyn o bryd efo'r um, system o Wi-Fi, dyna di'r um, syniad ni o, o, o beth mae Pwllheli yn golygu. Um, mae gen uh, ni llun rwan o'r, or devices dyn ni'n defnyddio ar yr, yr, yr access points, dyna be mae pobl yn um, gael mynediad i'r Wi-Fi. Um, mae, dwi'n meddwl yn Pwllheli o'n ein gynnu ni dros 18 ohonyn nhw. Um, rŵan ta, be dyn ni'n neud efo fo, um, analytics. Um, so, i, i, i ddeud y gwir, mae'r enw patrwm yn, yn deud pob dim. Mae'n sut dyn ni'n medru darganfod um, yr, yr patrymau um, beth, beth mae pobl yn neud yn y dre. Fel mae rwan, dyna beth sgynna ni. Um, so efo'r system, wel, cyn patrwm, dyna beth oedd gynna ni. Um, pan oedd pobl yn logio i fewn i defnyddio'r system Wi-Fi, oedd ni'n medru gofyn cwestiynau iddyn nhw. So oedd ni'n gwybod um, male, female, yr, yr oedran nhw, um, o sut oedden nhw wedi logio fewn efo Facebook neu o'r sgrin, ac hefyd pethau fel rhesymau'r yr ymweliad, oedd, oedd nhw'n dod i'r dre i siopio, oedd nhw ar ei gwyliau, pethau fel yna. So, a fydd patrwm yn neud yr un peth yn ystod y blwyddyn newydd. Ond y problem oedd, oedd ni dim yn gwybod dim byd amdan um, pobl oedd ddim wedi logio i fewn i'r rhwydwaith. Mm. Ac mae hwnna, mae'r, fel arfer, mae yna llai na deg allan o'r cant yn defnyddio'r uh, systemau Wi-Fi, so oedd na naw allan o'r cant, naw deg allan o'r cant, oedd, oedd ni'n gwybod dim byd, dim byd o gwbl. So, be nathon ni um, oedd creu system, um, creu system patrwm. A be mae hwnna'n neud ydy mae'n cyfrir yr, yr nifer o devices, a beth ni'n golygu efo devices um, yw um, rhyw fath o um, ffôn symudol, um, tabled, um, laptop, um, rhywbeth sydd yn digidol. a sydd yn defnyddio Wi-Fi. A rwan, da ni'n medru cyfri uh, y nifer o devices. Da ni'n gwybod bod um, mae hynna ddim yn gyfartal â pobl, ond mae'n rhoi syniad arbennig o dda i ni. A da ni yn di dechrau yn gwneud gwaith um, calibration yn um, Frongoch, um, yr, er, er canolfan arddio yn ymyl Cynarfon, i, i deall mwy amdano y wahaniaeth rhwng y nifer o pobl a'r nifer o, o devices. A dyma ni, na i mynd yn syth rwan i, i patrwm. Um, dwi'n gobeithio, da chi'n dal, ddim yn, da chi'n dal weld y sgrin. So, hon ydy patrwm. Oce, okay, da chi'n weld hwnna rian? Ie? Yeah? So, mae'r map yma yn, um, yn, yn, yn un adlywyrchu'r be mae um, fel wedi dangos i ni, mae'r map yma'n dangos y nifer o o'r uh, access points ar pob dre, a mae hyn yn rhoi rhyw cyfanswm y nifer o pobl ar draws y trefi um, yng Ngwynedd ar hyn o bryd. Mae'r system yn cwbl um, dwyieithog, so os ti eisiau newid i Saesneg, ie, yeah, so mae'r ma system yn gweithio yn y dau iaith, um, neu symud yn ôl i'r Cymraeg. Oce, ac um, be, be sgynny ni o dan hyn ydy pob dre. So un peth, um, a mae hyn yn, um, yn amlwg ar, ar y, y, y dau trefi yma, um, um, da ni ddim eisiau um, cymharu Avala a and Pairs. so mae'r dau dre yma, Bala a Bedgalet, maen nhw'n cwbl wahanol. Fel, fel canol dre, mae, mae Bedgalet, uh, uh, maen nhw lot mwy o, o ymwelwyr, maen nhw ddim gormod o siopau um, bwyd a pethau fel yna. Ond mae Bala, mae hwnna'n um, dre farchnad, a da chi'n weld yn syth dros y cyfnod um, o mis hydref trwy at, at rwan. Mae yna patrwm cwbl wahanol yn y defnydd. Dim ond yr niferau pobl di hon. Ac os da chi'n symud i fyny ac i lawr, da chi'n weld beth da ni'n galw'r dwell time. Faint o amser oedd y pobl neu'r devices yn gwario yn yr ardal rhwydwaith? So fel fel enghraifft yym ddoe oedd 'na yym 170 yn cymryd yn gwario llai na deg munud, rhwng pump a deg munud, ac mi oedd 'na yy dros 100 o pobl yn gwario i fyny at hanner awr yn yn yn yr ardal yr y rhwydwaith. A dach chi'n weld yr y median yn fanna. Mae hwnna'n lot, mae'n ma, ma hugain munud yn llai na'r um, y cyfnod mae pobl um, yn gwario yn, yn Beddgelert. Os da ni'n symud i fewn, awn ni symud i fewn i Bala. So os ti'n clicio ar y dre, da chi'n um, gael mwy o um, manwl um, dros, dros canol y dre. So mae hwn ydi heat map, be mae hwnna'n dangos ydy'r um, faint mor brysur oedd yr access point, so da chi'n cael syniad o'r um, yr ardal, ardal oedd brysur yn, yn canol y dre. Ac yn fan hyn, mae gennym ni'r um, be, be, be ni weld o blaen, ond o dan hyn rwan, da ni'n cael um, y nifer o, o unique visitors. So mae hyn yn rhywbeth sydd yn dangos i ni yn bala oedd na um, dros, just bron iawn i 300 ar yr um, 22nd ac os da ni'n mynd i ddoe, mi oedd na dim ond um, jyst llai na um, cant a hanner o ymwelwyr yn y dre. Os da ni'n clicio ar hwnna, dwi'n gobeithio fydd rhywbeth yn digwydd. Dwi'n defnyddio system wahanol i hon, so dyma ni. So mae hyn rwan yn dangos um, yr oriau'r y, y diwrnod, so da ni'n weld rwan y nifer y pobl oedd yn y dre um, 8 y gloch yn y bora ac y maint amser nath nhw gwario yn, yn y dre. Mae'r, mae'r, mae, mae na ddim parties yn mynd ymlaen yn bala um, dros ar, ar hanner nos. Mae hwnna'n just um, rowndio i fyny um, y ffigurau uh, diwrnod gynt, so da ni'n ni, ni tynnu hwnna i ffwrdd. Ond ie, yeah, mae hwnna'n um, dangos i ni um, mwy o manylion. A, ac ar ôl y lockdown, mae'r ar ôl y tafarnau, taf, tafarnau rwan wedi cael eu cloi, da chi'n weld yn syth um, ar ôl um, deg o gloch, mae'r mae lle yn dawel ofnadwy. So ia, yeah, dyna ni. Um, mae hyn rwan, y dyfodol, um, da ni'n gwneud lawer iawn mwy o, o waith ar hyn. Uh, peth cyntaf, da ni wedi dechrau gweithio efo um, synhwyddion um, safon aer. So mae gennym ni un yn barod yn Nghanarfon sydd yn mesur yr er particulates. So fel enghraifft, um, pethau o'r exhaust, um, ceir diesel neu hefyd pollen. Um, a da ni'n symud hwnna i fewn, a be da ni eisiau gwneud efo hwnna, wel, be da ni wedi dechrau gwneud yn barod ar hwnna ydy um, cymharu hwnna yn erbyn y nifer o uh, devices sydd ddim yn gwario mwy na 5 munud yn y dre, achos fel arfer, yn, fel enghraifft, yn, Mala, yn Bala neu yn Porthmadog, uh, devices sydd ddim yn aros yn canol y dre am, am mwy na 5 munud. Um, mae yna siawns dda bod nhw mewn car, so os da ni'n wedyn cymharu'r ar lefelau uh, particulates um, ar yr un un cyfnod, da ni'n gobeithio weld os na patrwm rhwng um, hwnna. Um, da ni'n ni datblygu'r y, y syniad y synhwyrdion air, awyr. i um, i cymryd i fewn um, nwyddau, nwyddau wahanol fel um, ozone a nitrogen dioxide. Um, so mae hwnna'n cael ei datblygu rwan. A hefyd, da ni wedi dechrau gweithio efo'n bins. So mae rheina'n medru deud i'r pobl sydd yn cyfrifol dros y gwasanaeth, pryd fydd y bin yn, yn llawn. Ond beth o'n i eisiau wneud efo hwnna hefyd ydy dechrau weld y patrymau rhwng uh, nifer y pobl sydd o gwmpas y bins, achos mae gennym ni'r gwybodaeth rwan yn barod, a i helpu um, y pobl sydd yn gyfrifol i ddeud mae'n edrych fel fydd y bin hon yn llawn mewn awr a hanner. So, da ni ddim yn gael um, problemau um, lle mae'n pobl yn, mae'r bin yn llawn a mae pobl yn dal i roi'r um, y sbwriel uh, yn, yn, yn y bin. So, rheina hefyd, mae yna ma lwyth o synhwyddion eraill, ond mae'r mae ddau enghraifft yna ydy uh, fath o synhwyddion da ni'n um, di dechrau gweithio'n yn barod. Oce. Okay. Di hwnna'n... Um... So, pob tro dwi ddim yn gwybod mewn Zoom sut i stopio rhannu'r sgrin. so, dwi'n tynnu hwnna i ffwrdd, lle di Zoom di mynd. Diolch, Meilir. Ti dal angen stop sharing, Paul. Ie, ond mae ddim yn dod i fyny. Dwi'n defnyddio Mac, cofio. So, na i, na i adael ac, um, a share screen, na i trio, na, mae ddim yn adael i fi... Um... Sgyn rhywun gwestiwn i Paul neu i Meilir?

Clive, drosodd i ti. Um, sorry. O, Rhian, um, ymddiheuriadau, diolch am y cyflwyniad hynod diddorol. Um, Mae'n ei ofn um, bod gyda fi gyfarfod arall am hanner awr di saith, ond um, fyswn i falch iawn o weld cyflwyniad Clive eich as, a chi'n medru anfon y sleids o gwmpas wedyn. Um, ac os oes gen Clive unrhyw syniadau penodol, be fedra ni, um, dwi'n a Selwyn Griffith yma

Iawn. Um, Mae'r sleidiau da fi yn Saesneg, ond fi'n hapus i siarad yn y Cymraeg trwy sleidiau, so mae hwnna'n iawn, ti'n modd fi. So, uh, na i uh, siario nhw nawr, dwch ma'n eiliadau. Right, gobeithio chi'n gweld y sgrin nawr. am Aberteifi? Ie. Yeah. Ie, yeah, gwyd, diolch. Uh, reit, so um, na i jyst symud mlaen de, jyst rhoi bach o cefndir um, amdano ni, o fi. Uh, so ie, yeah, Cynghorydd Clive Davies, uh, dwi wedi dod, cael ei enni yn Aberteifi, um, a dwi wedi bod yn fair y dre dwy waith nawr, hwn yw'r ail waith i fi fod yn fair, a fi hefyd yn cynghori sir yn cyngor sir Ceredigion. am Plwypen Parc, uh, Filltir Sgwar gytre gyda uh, teulu o ffermwyr na ble dwi'n dod o cefndir i, ffarmo, credwch yn byd o. Um, a fi hefyd nawr yn pencampwr digidol am y sir yn Ceredigion, sydd uh, yn rhywbeth sydd eitha dda i fi, achos dwi'n llun wedyn pwysio ymlaen yn gwneud cwpl o pethau uh, dros y sir wedyn, dim just beth fydd i'n gwneud yn Aberteifi. Dwi'n hefyd aelod o uh, partneriaeth dre uh, gath i creu nôl yn 2016 pan o'n i'n maer tro diwetha. A mae hwn yn fel fforwm wedi ni trafod syniadau gwella'r dre a sut gallwn ni helpu dre a dyblygu'r dre, fel mae uh, Dafydd wedi'n sôn am beth i proswygwyr canol dre uh, y dyddiau yma. A rai o'r pethau nath ni'n neud we dyblygu y, y system diwyfr yma a Analytics nôl yn 2016 a hefyd nath ni creu app am y dre a hefyd mae hwnna gyda Analytics uh, tu ôl iddo fe. So dyma ni, nôl yn 2016, dwi lot fwy ifanc prynu ni nôl, prynu ni fel chi'n gweld, a mae'r system diwefr roeddwn i fyny yn y dre uh, prynu, a hefyd dyma'r app gath ei lawnsio hefyd. A gath ei ariannu wedyn gan yr uh, European Union, uh, gan Ewrop, um, ynglyn â creu'r doi system yma wedyn yn y dre. Uh, felly ni'n cael data wedi mas o hyn, fel sy'n cael ei trafod gan Paul a Meilir yn patrwm, ni'n cael yr er gwybodaeth mas o'r diwyfr, gwybodaeth mas o pobl sy'n defnyddio'r diwyfr, yr app unan, a hefyd, fel sy'n cael ei trafod y gweud, ni'n mynd i hefyd ydrych mlaen nawr dros y sir a Aberteifi ynglyn â defnydd uh, Internet of Things a, a lor o wan gyda sensors ac yn y blaen. Uh, a mae data yma wedi cael ei cynnyrchu wedyn yn berchen i'r cyngor dre uh, Aberteifi wedyn um, am, am, am, am uh, gwelliant ar gyfer y dre a'r, a'r siopau dre. Felly mae, fel uh, sy'n cael ei dwngos yn barod gyda patrwm, mae yna system diwifr dros y dre gyd, so dyma llun o, o'r elfen o'r dre sydd gyda'r diwifr trwy dre gyd. Um, a chi gyda fel sgrin logio mewn os chi'n moyn defnyddio'r diwyfr, um, a mae yna opsiwn i chi wedyn uh, i fod yn rhan o cyrchlythyr cwarterol. Uh, na dwngos cwpl o slidiau am hynny nes mlaen. Uh, mae tua 2,000 a hanner o bobl ar hynny ar hyn o'r bryd. So ni'n gwneud defnydd o hynna ar hyn o'r bryd ar gyfer Nadolig. Um, Mae'r app wedyn, gath ei datblygu yn un pryd, mae hwn ar gael ar wahanol platformau, a mae ar gael am gyfer Apple neu, neu Google, a mae hwnna ar gael y ddwytho Cymraeg a Saesneg, a mae'n rhoi gwybodaeth yn ynglyn â pa siopau sydd ar gael, lle fydd i fwyta, lle fydd i ymwelwyr yn mynd yno, mynd am, am taith rhwng y dre, a'r hanes, a pa digwyddiadau sy'n digwydd yn flynyddol, a mae fe cael ei uh, newid bob tro mae siop yn agor neu yn cael, neu mae rhyw digwyddiad ychwanegol yn digwydd yn y dre. Roedd i wedi dweud, eleni wrth gwrs mae digwyddiadau wedi bod eitha dywel, wrth gwrs gyda'r sefyllfa, yn gobeithio blwyddyn nesaf bydd pethau yn waniaeth yn fe. Hefyd mae yna beacon gyda ni trwy dre, a mae rhain yn gweithio gyda'r app um, a hefyd rai o'r systemau diwyfr. So mae rhain yn rhoi gwybodaeth i pobl, ymwelwyr yn cyffredinol, dim gwrmod yn nhw, mae rhai yn rhoi gwybodaeth am siopau. So mae un siop o'r enw Tonau Surf, a mae Ben sy'n rhedeg y siop yn ni, mae fe gyda gwybodaeth am uh, pa treithi lleol sy'n gan dda ar gyfer mynd syrffio. So, os chi yn pori o flaen y siop am cyfnod o gwbl o funudau, mae'r beacon yn sylweddoli bod chi'n sefyll yna a mae fe'n danfon neges i'ch ffôn chi gweud ewch mewn i'r siop fan hyn a mae Ben yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am y, y traethau lleol gorau i mynd at. Hefyd mae yna beacon i gael o gwmpas ardal y castell er enghraifft, uh, a mae hwnna'n trio tynnu chi mewn i, i ymweld â'r castell i gweld uh, ynglyn â'r arglwydd Rhys a fan hyn, dechreuodd yr Steddfod Genedlaethol gyntaf ac yn y blaen. So mae yna cwpl o beacons o gwmpas y dre. Dim gormod o'n ochos, neu bydd y ffôn chi'n mynd ping, ping, ping trwy dydd, a sa'ch chi'n mynd gormod o bobl, neu bydd nhw'n troi ffôns nhw off. So, dyn nhw'n dyddio wedyn, fel sy'n gyda patrwm, i'n cael y gwybodaeth mas o'r system uh, diwyfer yn dwngos uh, y, y traffig sy'n mynd dre, y faint o bobl sy'n dod trwy dre ynglyn â faint uh, amser maen nhw'n aros, So fel, fel patrwm, beth dwi'n ni'n edrych am um, pam fi'n edrych ar y, y data yw bod pobl yn aros o leia awr yn, yn y dre. Um, twr, yr, yr, yr awr air, felly chi'n gweud, mewn ffordd, chi'n gwybod wedi bod nhw wedi prynu o leia un peth yn y dre, a falle bod nhw wedi mynd yn, a ta, talu am rhywbeth ychwanegol, falle bod nhw wedi mynd am dilladi'n, a wedi mynd am coffi neu rhywbeth falle ar ôl ni. So, beth fi'n trio bod tro gweld, uh, i gweld bod ni'n codi'r dwell time, fel mae'n cael ei weid. hefyd, faint bod aml pobl yn dod i'r dre, a hefyd, oedden nhw'n ymwelwyr trwy gyntaf maen nhw'n dod i'r dre ni, maen nhw'n dod drwy eithaf wythnos, unwaith y mis ac yn y blaen. So mae patrwm yn ni'n yn dyngos lan hefyd. A pa drwnodau sy'n brysur yn Aberteifi? Ni'n gwybod taw Gwener Sadwn yw'r diwrnodau fwy o brysur a dillun yw fwy a disil wedyn yw'r rei fwy o tawel ar hyn o bryd. Um, hefyd dros cyfnod un diwrnod, pa rhan o'r diwrnod sy'n brysur? Mae fe ar hyn o bryd rhwng deg a tri. Um, a hefyd uh, pwy rhan o dre sy'n mynd yn fwy prysur. Um, a dod, hefyd gyda'r defnydd y diwyfr wedyn, um, tywed, faint o bobl sy'n logio miwn i actually wneud bach o, o waith pori, a pa defnydd sy'n cael ei wneud yn cyffredinol. A ar hyn o bryd, y pethau fwy o poblogydd mae pobl yn defnyddio diwyfr yw yr uh, cyfryngau cyfnyddaethol, um, Facebook, TikTok, gridwch neu beidio, mae hwnna'n dechrau cleimo nawr. A, a hefyd Instagram, na'r na tri top uh, sy'n cael ei defnyddio. So mae'n dwngos wedi fod mor bwysig mae cyfryngau cymdeithasol ar gyfer siopau a canol dre uh, ar un o bryd. Wedyn, gyda'r app wedyn, mae'n dwngos o'ch ti patrwm o beth sy'n boblogaidd ynglyn a pori'r app. So, pa llefydd, pa fath o um, blas maen nhw'n moyn ar dre, nhw'n edrych ar hanes, nhw'n moyn lewn lle i fwyta, pa llefydd bwyta sydd wedi bod yn fwy poblogaidd, Oedden gyda defnydd a ble mae pobl yn dod o, pa wleidydd maen nhw'n dod o, mae rhywbeth o pobl yn dod i Aberteifi yn dod o ardal Llundain a law ffra ar hyn o bryd. Sym lot o pobl yn dod o Gwynedd, mae eisiau newid ni fi'n meddwl. Um, Mis chi dod lawr i'n gweld ni'n Abertefi fwy aml. um, hefyd pa wledydd mae pobl yn dod o tramor um, a fath o oedran chi siarad beth hefyd. Um, so achos bod yr, y system wedi bod dan ni ys 2016, um, ni wedi bod yn dyla y gwybodaeth, so mae data da fi fan hyn o 18 ymlaen. A felly chi'n gweld y waniaeth mae'r pandemig wedi gwneud eleni gyda'r llinell gwyrdd na ynglyn â'r ymwelwyr i'r dre. Um, wrth gwrs, hwn i yn cyfnod clo wedyn rhwng tywed, mawrth i tua gorffennaf rawedd shielding tal awst yna fe. Ond dath e'n ôl, go dda dros y haf dyn ni'n Aberteifi, ond yr, yr, yr nifer oedd yn dre yn cyffredinol gyda pobl lleol yn, yn cynnwys, oedd yn lot y sielach eleni na'r patrwng arferol uh, y dre. Um, ond hwnna eto to gyda pobl falle fwy ofnus sy'n dod mewn y dre, um, a hefyd yr, y busnes o'r, or, uh, shielding, hynny fe. So dyna llun o'r dre yn gorffennaf, fi'n meddwl, fyna. Um, Dyseidodd, penderfynodd y Cyngor Sir Ceredigion cael canol y dre am cyfnod o 2 neu 3 fis i alliogi'r pellter am pobl. Um, felly wyd y, yr dwel time yn uchelach wedyn, a wedi mis i parcio hefyd am ddim, so oedd hwnna'n helpu bach hefyd. Oedd hwnna'n dwngos drosto. Um, yeah, fel gath Paul i weid, ni hefyd edrych ar mm. sut y gallu ni'n defnyddio er, sensor ar gyfer er, y safon, yr er, ar, sŵn. Um, ni hefyd edrych felly, edrych ar trosiant y busnesau, sy'n mwyn yn, yn patrwm gyda'r er, nifer oedd yn y dreg yn y blaen, um, a hefyd yr er, safon yr er, ar ac yn y blaen. Uh, so mae hwnna'n rhywbeth ni'n edrych uh, yn y trefydd yn, yn Ceredigion, rhywbeth reit ar y cychwyn ar hyn o bryd, ond ni yn, mae Gwyneth, uh, uh, mae Dafydd a Fynne a, a mae grŵp uh, IoT fel ni'n galw yn, yn sefydlu pethau yma, ni'n dysgu wrth yn gilydd, a ni, ni, mae tipyn o pethau diddorol yn dod mas o'r peth. So, defnydd wedyn o'r data yma, dwi'n uh, ambell waith roi rhywbeth ar trydar i roed y ffigurau ac yn y blaen, so pan dath yr ysteddfod nôl y llunau ar gyfer gwyl fawr ac yn y blaen, uh, wna'n lle gweud ystadegau ynglyn â faint o pobl yn y dre a faint o defnydd yn, uh, oedd e effaith ar yr economi ac yn y blaen, oedd yn rhoi boost i'r uh, economi nos y dre ac yn y blaen. Hefyd mae yna digwyddiadau, felly mae datganiadau gallu gweud, oedd gymryd y hyn yn y dre, uh, gathwn ni llysau eraill uh, llunau, a niferoedd fawr yn dod mewn i'r dre o tramor a werddon ac uh, o rhan eraill o, o, o Cymru uh, a gyfer digwydd yma, a mae hwn wedi'n helpu wedyn, achos gath hwn yn rhannol ariannu gan uh, Llywodraeth Cymru, a maen nhw'n gallu gweld ystadegau wedd yn gwneud effaith ar yr economi lleol wedyn, um, tywed, i hawlio'r arian a, am wneud y digwyddiad. So gyda'r cylchlythyr, mae pobl chi um, y mewn a roed yr e-bost mewn yn fod yn rhan o cylchlythyr. So da fo pethau sy'n cael ei danfo mas yn cwarterol. Um, un diweddaraf fi wedi gwneud yw uh, cant y cant Aberteifi i, pa, i cael pobl i prynu uh, uh, Nadolig yn Aberteifi 100 y 100. Felly mae yna restr o tu au 60 o siopau wedi cael ei restru gyda siopau ar-lein nhw a hefyd uh, tudalennau Facebook yn y blaen. So mae hwnna wedi cael ei danfod mas i'r 2000 um, a nath opto mewn i'r uh, cyrchlythyr ar y diwyfr. Yna beth sy'n dda, mae'r ystod degyn sy'n dod allan, a dwi'n dyrddio rhywbeth o'r MailChimp, fel yn cael ei wein, hwnna rhywbeth hollol am ddim os chi'n mynd edrych mewn i fe. Um, mae fe roed ystod deg ynglyn â faint o pobl sydd wedi gweud os am mae'n rhagor o gwybodaeth wrth y dre yma. Ond mas o'r tua 2,000, dim ond tri sydd wedi opto allan. So mae'n dwngos bod nhw yn gweld fath o, tywed, maen nhw, nhw moyn gwybod am, am Aberteifi. Um, dim ond un o'r cwarter ni wedi anfod o gwybod eich mas. So, dwi e ddim yn fel spam yn dod mas bob, bob wythnos yn nhw. Um, a chi'n neud uh, defnydd o hynny wedyn uh, ar gyfer digwyddiadau hefyd. Um, so ni hefyd yn ysbysebu'r digwyddiadau. So yn 2017-18 nathon ni ychwanegu digwyddiadau i'r dre ble we na na gap yn y, yn yr, y calendr y digwyddiadau y flynyddol. Uh, felly chi'n gweld fyna nawr uh, llysenau'r Lantern Parade ni. Mae hwnna ymlaen eleni, ond dim fel hyn. Bydd na um, fath o beth yn y castell, ble mae'r tocynnau, mae pobl chi'n mynd rownd i weld yr, yr lanterns gael eu creu yn y castell gyda'r er busnes uh, Covid yn cael ei reoli ac yn y blaen. Carnival y dre, dath hwnna'n ôl yn 2017 hefyd, uh, milodd yn dod i'r dre, achos try gynta ers er, fi'n meddwl 2000, mae dath y carnif yn ôl i'r dre. Uh, hefyd, y lleisau eraill, um, a gath ni, uh, uh, gath hwnna darlledu ar Ysbryd Rec dros y tair noswaith, a wedyn yr, er, er, rhas Borelli um, gan y cwmni lleol Mantle Bia wedyn nhw wedyn yn, yn, yn, yn, yn talu amdano hwnna wedyn. A un o'r pethau sy'n dda i fi wedyn fel, fel Mair y Drea hefyd mewn ffordd fel cynghorydd yw bod na nawr pecyn o cymorth gallen ni roi i busnes nwy sy'n moyn dod mewn y dre. So mae'r busnesau yma gyd yn cael y gwybodaeth, maen nhw'n gallu hefyd mynd ar yr app, maen nhw'n mynd ar y wefan uh, Aberteifi, Mae yna hefyd taflen gyda ni o'r map y dre, maen nhw'n gallu cael ei roed arno. Um, mae hwnna'n cael ei uwchraddio bob yn ail flwyddyn, a mae'r app yn hefyd yn uwchraddio fe. Mae'r Cyngor Sir, wrth gwrs, fel Cyngor Sir Gwynedd, dwi'n siŵr, yn cefnogi a helpu uh, busnesau ynglyn â trwyddedu gyda blaen neu uh, cynllunio. A mae hefyd Busnes Cymru wedyn gallu rhoi rhyw fath o uh, cymorth ynglyn â staffio neu polisi ac yn y blaen. So mae ni'n ni, bod tro'n rhoi y, y, y, y y peth llawn i, i busnes i mwyn agor. So, yn yr tri mis diwetha, ni wedi agor siop, pedwar siop nwy uh, wedi agor yn dre. Uh, a dwi fel Mair wedi bod yn rownd ar Chines wedyn yn torri'r riban yn y gyd sydd yn gret i gweld. Um, o gwrs, ni'n clywed y newyddion heddi um, bod Peacocks yn cael, so mae un siop Peacocks dyn ni. Um, ond beth sy'n ddiddorol mae yn Aberteifi, mae rhan fwy o siopau sydd gyda ni siopau annibynnol yn nhw, dim lot o chains. Mae cwpl o chain stores da ni, ond, ond dim fel ni. Mm. So gyda'r data wedi, mae penderfynu ar ei gallu cael ei wneud gan y Cyngor Sir. Mae Cyngor Sir yn bod yn defnyddio'r data yma ynglyn â defnydd ar gyfer y busnes Covid, ynglyn â niferoedd yn y dre, a dylwn nhw cael rhewl yn y byd ac yn y blaen. Uh, cyngor dre wedi ni'n defnyddio ar gyfer penderfyniadau busoddi mewn i pethau fel uh, nes i uh, ail-leid y, y maes sgrealu, skate park, um, ariannu'r uh, Lantern Parade a'r Carnival, y The Voices ac yn blaen. Um, so mae hwnna'n helpu ni profi bod yr, yr angen mas na a, a, a cyfynhau yr arian sy'n cael ei busoddi mewn i'r pethau yma. Uh, felly mae hwn yn, mewn ffordd yn helpu cefnogi'r sylwadau a, a penderfyniadau sydd cael ei wneud uh, lefel siop yr wyt sydd gyda, um, mae'n gwybod trosiant ynglyn â dre a patrwm a pa stoc i cael ni a faint o stoc, a hefyd lefel cyngor dre a cyngor sir hefyd. So dyma llun o fi uh, echdo yn agor o siop diwetha, sef Burns Pet Nutrition, dath nhw mewn i'r dre. A reswm fi roi hwn lan, jyst roi enghraifft i chi. Wel, John Burns sy'n redeg o'r siop na, yn ddim yn sylweddoli bod ni'n neud yr data yma yn y dre. Byddai'n meddwl bod e'n wirth o beth ar bydd e'n weddol gret. So mae fe nawr ar y rhestr. Mae 120 o siopau yn cael y data yma bob mis. Um, a maen nhw'n defnyddio wedi gwneud penderfyniadau fel wedi gweud. So wedi Suze John, well, we had 130,000 uh, in Cardigan over the summer. And like he wedodd e straight away, that means there's 43,000 dogs, wedodd e. Achos mae'n gwybod bod hmm. un o bob tri mae'n debyg gyda hmm. ci mae'n debyg, mae'n un yn gwybod na. So wedi'n gwybod wedi, faint o cwsmeriaid potential o dag dros y haf yn Aberteifi, gos mae un o bob tri gyda rwci dyn nhw. So, oedd e gwybod wedyn y patrwm fel la, a gyda hwn a gyda patrwm flynyddol Aberteifi, oedd e'n gallu gweld wedyn gyda'r siop nwy yma, beth bydde gallu, beth yw'r effaith arno fe fel potential busnes yn, yn y dre. So dyma'r gwybodaeth fel yn gweud sy'n cael ei mas i'r siopau gyd. So dyma jyst blas i chi o, o, o patrwm. Fi jyst yn tynnu rhaid y gili ynglyn â'r patrwmau lan lawr ac yn y blaen, beth mae'r app yn gweud, uh, pa pryd mae'n brysur, pa mae digwyddiadau ymlaen, pryd byddwch yn barod ac yn y blaen. Fi'n gweud y siopau, reit, mae yna crws yn dod mewn o Americanwyr yn Abergwein mewn tair wythnos, byddwch yn barw. Rhowch fflag Amerig mae America, tu fas y siop i tynnu nhw lawr y siop chi. So mae gwybodaeth, dim jyst yr analytics, ond beth arall sy'n mlaen i tynnu pobl mewn i'r dre a lan y stryd atoch chi. Um, so dyma'r enghreifftiau o fath o pethau mae pobl yn gweud uh, sy'n rhedeg siopau. Dyma ni Tom, un o'r bwcheri ar y dre. Mae fe licor basics, mae'n gweud, gwyd bod ni'n cael wifi yn y dre. Tywed? Na fe, lyflu. Mae Catra, Catrin a Osian wedi crwst wedyn, maen nhw yn edrych ar yr ochr cyfryngau cymdeithasol, pan maen nhw'n patrwm agor y cae, um, um, a maen nhw'n gwybod wedyn i niferoedd faint o pobl sy'n aros yn y haf yn hirach y byd nos, felly maen nhw'n gwybod pob drwnodau sy'n well. So, uh, beth hwnnw'n wneud, uh, nosioen ys Wener, nhw'n aros ar agor hwyrach, a roi rhyw fath o, um, fath o bwydlen wahanol erbyn nos wedyn, achos nhw'n gwybod bod pobl aros yn hirach yn y haf uh, ar y nosweithio ni. Rod wedyn y Myndos, mae fe licio gweld y patrwm a siwt mae hwnna effeithio gyda trosiant y siop a fath o pobl sy'n mynd mewn i'r dre ynglyn â uh, demographics ac yn y blaen. Uh, Jackson lawr yn tipi, mae fe licwr ffaith bod e lle gweld uh, peth yn fwy visual. So, un o'r pethau ni wedi dysgu dros y blynydde o roed y data yma bob mis, ni wedi newid o fod just niferoedd y ffigurau i fwy, fod fwy fel patrwm, um, fel mae patrwm, uh, graffeg ac yn y blaen, fe bod nhw'n gallu gweld uh, y, y, y patrwm dros y cyfnod wedyn. Um, Anne wedyn, wedd hi licio cael gwybodaeth ynglyn â'r er, er cruise ships. Wedd yna pedwar cruise ship o uh, dod mewn i Abergwein, ar Almain, America, sa'n cofio ble arall, South, Af South America hefyd fi'n meddwl. So wedd hi wedyn yn gallu paratoi, chos mae uh, Crafters Cwtch pen arall y dre. So wyd nhw'n cael ei gadael off ar y bus yn Castell Aberteifi, a we, wyd nhw'n cael yr app Kinder off y cwch yn Abergwein, a wyd nhw'n llwytho'r app wedyn ar y bus, nhw'n hanner awr yn edrych trwy Dre Aberteifi ar yr app, a we Crafters Cwtch wedyn yn un o'r pethau wedi, wedi, wedi, wedi gweithio o'r er, er gaid, pan deidi miwn i Aberteifi da'r criw ma, gweithio nhw'n mynd lan am Crafters Cwtch a galwch miwn fan hyn a fan hyn a fan hyn a fan hyn. So, beth wedi sydd wrth an i wneud a'r siopau pen yna dre, tynnu'r pobl trwy dre, wedi rhoi fflag America tu fas y siop. So, oedd yn gret wedyn. So, Um, o'n nhw ddim yn gweud ddim byd beth i Trump a pethau fel hyn, ond uh, o'n nhw jyst tynnu pobl mewn trwy dre wedyn i, i, i cael nhw i cadw'r y stryd, achos mae stryd hir gil gyda ni yn Aberteifi. Ond i'n geraint wedyn, um, i gweld y waniau sy'n neud pan mae parcio am ddim. Mae parcio ddim wedi bod dan ei dros y haf. Um, bydd hwnna siwr fod dod i ben rhywbryd ar ôl nadolig. Um, bydd yn dwngos waniaeth, o, di fe'n ei waniaeth i'r dre ynglyn â dwell time. Di pobl yn aros yn hirach os wyt ti'n eisiau nhw wtio y cloc wedyn ynglyn â mynd nôl, ac nhw'n aros hirach yn y dre ac yn y blaen. A Susie, rhywun peth, mae Ico uh, drych ar yr un fath o peth ynglyn â um, uh, cyfnod, pan mae pobl yn aros, achos mae hi'n redeg caffi a hefyd uh, cyrsiau crefft ac yn y blaen, a bod eich chi uh, cynllunio ymlaen llaw gyda bath o data sy'n dod mewn. A Jonathan redeg castell wedyn, mae fe y dyrodeb ynglyn â'r tymor hir, patrwm hirach ynglyn â oriau agor y castell. So, ar un o bryd mae'r castell yn, wedi lleihau oriau achos bod ni'n gallu gweld bod niferoedd yn llei, llai hefyd uh, yn y dre. A Tom wedyn, uh, Ben, sori, mae fe defnyddio fwy o'r yr, yr cyrchlythyr cwatero nawn ni'n yn gweud, wedd, e, mae fe roed offers arno fe ynglyn â pa discounts felly roi mlaen yn, yn, yn llun y dolyg wedyn. A mae fe wedi lawnsio uh, ei wefan e nawr, tonaisurf.com. So beth nesaf? Ie, yeah, gobeithio bod ni'n gallu cael ymlaen yn defnyddio'r data yma, gwella sgiliau uh, digidol uh, y siopau y dre, achos sy'n pawb lan i'r safon rai o pobl fi wedi siarad fyna. Creu rhyw fath o dashboard am y dregu gyda'r sensors ac yn y blaen, fel wedd uh, Paul yn, yn siarad beth ti. Um, dwi hefyd edrych ar gobeithio uh, cael defnyddio fwy o egni lleol. Mae yna biodigester, solar farm a gwynt da ni o fewn y dre sy'n cynhyrchu 4.5 megawatts. A dwi'n gobeithio bod ni fel dre gallu shift o draw i hwnna trwy prosiect dwi'n gwneud gyda well, leader lawr fan hyn, yn gwybod gwir, bod y dre unan falle yn yn fwy carbon neutral. So un o bethau fi'n neud i'r maer yw hwnna wedyn. Um, bod y dre eh, wedyn yn tynnu pobl fwy o pobl yn fwy engaging, relevant, diverse, fe fi'n gweud fyna. Um, bod pobl yn fwy, yn, yn, mae siopau mynd i'n fod yn fwy uh, hamddenol mewn ffordd, beth gorau i gweud e. Dim jyst mewn i siop, chi'n enjoyo chi'n hunan, dod mewn i'r dre a, a cael blas o wan o ardaloedd yn y dre. Yna cwbl.